Wat ass dat waarm! Sou waarm war et nach ni, oder?
Nach ni, zënterdeems de op der Welt bass.
Dee wäermsten Dag vu mengem Liewen! Dat mécht et jo nach méi waarm.
Et ass esou waarm, dass ech bal u mer selwer verbrennen. Et ass schrecklech! Ech hunn déi Hëtzt guer net gär!
Wat e wonnerbart Wieder! Huet ee Loscht, e puer Waasserballone ze geien? Ech hunn op guer näischt Loscht, et ass souguer dofir ze waarm. D'Bal huet Recht.
Ech wëll mech bei deeër Hëtzt net beweegen. Mär kënne jo eng Sandbuerg bauen, wéi op der Plage. Kayl, Dofir ass et och ze waarm. Oh, wat sinn ech esou midd. Ech och. Wësst Dir, ewéi schwéier mä Fächer ass. Oh, ech kann net schlofen, wann et esou waarm ass. Oh. Oh, dat do gëtt et dach net. Esou schéint Wieder hate mer scho laang net méi. Ech sinn esou midd. Mee et ass esou waarm a mengem Bam. Meng Kummer ass eng Sauna. Ech hu mech hin an hier gehäit wéi e Fësch an der Pann. Jo, ech och.
Ech hunn hënt wonnerbar geschlof. A mengem Nascht ass et ëmmer kill, well d'Blieder vun de Beem d'Sonn ewechhalen. Nuets bléist eng kleng Lëftchen an am Bulli ass et ëmmer kal.
Wat kléngt dat schéin! Kéint ech dach nëmmen och do schlofen! Bei mir schlofen? Dat ass eng fantastesch Idee! Bei mir ass genuch Plaz! Oh oh oh, ech schlofe gär bei Kolleegen! Dat ass flott, ech kommen och! An du, Bell?
Ech soll am Bulli schlofen? Ni am Liewen! Also ech hunn ëmmer geduecht, Bulli wier gutt fir d'Haut. Eng Bulliscrème? Jo, mee dat ass eppes ganz aneres. Dee Bulli kënnt aus engem Dëppchen. Hä? Bulli aus dem Dëppchen? Ma sécher!
Ech mengen, de Fox, dee kënnt och mat. Oh, wat ass dat däischter! Wou ass meng Luucht? Ah, do ass se. Ah, do sidd der jo. Häerzlech wëllkomm! Et stëmmt, hei ass et wierklech kill. Hä?
Hei solle mer schlofen? Matten am Bësch? Ouni Daach? Ganz richteg, Eileen. Ass dat net wonnerbar? Mir gefält et! Awer dësen Deel vum Bësch gesäit esou wëll aus. Bestëmmt ginn et hei geféierlech Déieren, wéi Wëllef oder Bieren. Géint mech huet keen Déier eng Chance hei. Vill. Jo, géint mech och net. Looss se kommen. Hei ginn et keng Dieren oder Wëllef. Vläicht kommen se nuets. Verschidden Déiere sinn nuets waakreg, wéi ech. Ma nee, Eileen, nuets ass hei guer kee waakreg, oder Fonsi? Ma nee, de Bësch ass nuets genau sou wéi am Dag. Nëmmen däischter.
A beemol héieren ech eppes hannert mer. Uuhh. Ech dréine mech séier ëm an do héieren ech eng Kette rabbelen. Et koum méi no. A méi no, eppes Grousses koum duerch d'Beem geschlarr, duerch d'Blieder gerabbelt. Ech dréine mech ëm fir ze kucken an ech gesinn, e Geescht ënnert enger wäisser Decken an en huet eng Kette mat enger schwéierer Klatz nogezunn. E koum méi no, ech hu seng Ketten héieren. Ren, Klick, klick, klick, uuhh, an op eemol war en do!
A wat ass du geschitt? Ech hunn mat der Kette geholl an dunn hunn ech e ronderëm geschoss, ëmmer am Krees, ronderëm a ronderëm, ëmmer méi séier, méi séier, méi séier, an op eemol ass d'Kette gebrach an de Geescht ass fortgeflunn, do an de Bësch. An ech hunn en ni méi gesinn. Mee ech weess, dass en nach ëmmer iergendwou am Bësch ass an no senger Klatz sicht. Ooh! A wie weess, Eileen, vläicht fënnt e se jo iergendwann. Ooh!
Ooh! Wat eng flott Geschicht! Hehe!
Dat war richteg spannend! Jo, eng flott Geschicht, mee ooh, wat sinn ech awer elo sou midd. Ech ginn an d'Bett. Gutt Nuecht. Schlof gutt. Ooh.
Ech ginn mech och elo leeën. Ka, kanns de wann ech glift de Keng Geo loossen? Firwat? Dass mi sécher.
Du fäerts dach net, oder?
Mir sinn dach bei der Raylene! Mee, mee wat ass wann de Geescht kënnt a sech un eis eruschläicht, wa mer alleguer schlofen? Ohh, de Geescht huet seng Lektioun geléiert, ech hu seng Klatz! Ech, ech passen trotzdem vun hei uewen op, och wann ech midd sinn.
Äh, äh, waart, Kayl, fir, firwat léisst de en net einfach brennen? Fox, du hues dach keng Angscht, oder? Nee, nee, nee, nee, ma ech dach net, nee. Ech hunn dach keng Angscht, nimools, mee esou e Kenki mécht et dach gemittlech. Fënns net? Hm, ok.
Schlof gutt.
Wat ass da, Fuchs? Do grommelt eppes. Et ass bestëmmt e Monster hei am Bësch. E Monster?
Fuchs, de Kayl schnaarcht dach nëmmen.
Lo kommen ech net méi u mat schlofen. Dann ziel Scheewecher, da schléifs de bestëmmt séier an. Ma hei sinn dach keng Scheefercher! Stell der vir, wéi se iwwert eppes hopsen, an dann ziels de se. Oh, an der Rei. Een, zwee, dräi, véier. Ah, et geescht! Wat ass lass, Fox? Wou ass de Geeschter lo? Du hues gedreemt. Geeschter ginn et nëmmen an den Dreem, awer net am richtege Liewen. Ech wëll awer net vu Geeschter dreemen. Dann denk un eppes Schéines. Hihi. Schlof gutt, Fox! Schlof gutt, Fonsi! Fonsi! Oh, wat ass da lo? Do huet et gekraacht! Dat war de Geescht! Du hues gedreemt! Nee, ech hunn net geschlof! Oh! Fox, dat ass bestëmmt. Iergend en Déier oder de Wand? Nee, 't ass de Geescht, e sicht no senger Klatz. Dat huet de Keil dach just erfonnt. Do läit se dach. Ma en huet nëmmen de Geck gemaach, et ass dach e Fussball. Hei, kuck.
Wat ass lass?
Seet een enger Frëndin esou Bonsoir. T'ass nëmmen d'Bell! Ah, hm, mä merci. Ech wollt eng Gesiichtsmask probéieren, déi ganz natierlech ass. A wann ech schonn ei sinn, kann ech och ei schlaffen. Ech mengen, ei ass et net ze knaschteg. Gutt Nuecht! Ech wosst, dass et kee Geescht ass. Déi kommen dach net heihin, se fäerten mech dach alleguer. Et gi keng Geeschter. An engem Bësch knackt a wibbelt et heiansdo, dat ass ganz normal. Bass de sécher? An och wann s de e bësse fäerts, mir sinn dach alleguer hei a passen openeen op. Schlof gutt, Bell. Nuecht, Kyle. Dreem schéi, Fox. Nuecht.
Nuecht.

Ech wees jo net wéi et mat Iech ass, mee ech wëll lo net méi schlofen. Soll ech Iech nach eng Geschicht zielen? Äh, dat ass léif, Kayl, mee ech mengen, ech zielen lo mol eng Geschicht. Wéi eng wëlls de héieren, Fox? Fox?